Gudden Owend bei Dikrich TV. Haut aus der Porkierch, déi sech virun de Feierdeeg wéi gewinnt ganz festlech erausgemaach huet. An dëser Zäit gëtt kulturell jo och munches hei gebueden. Ufank Dezember zum Beispill hat d'Erwuessebildung, EWB, ronderëm Kleesegesdag op dëser Plaz eng Ausstellung iwwer den Hellege Mann organiséiert. Zesumme mam Dikricher Geschichtsmusée koum et an dësem Kontext dunn och zu engem Workshop, deen Al a Jonk zesummebruecht huet. Vun Enn November bis den 8 Dezember konnt een an der Porkierch zu Dikrech eng Expo iwwer de Kleeschen erliewen, déi d'Erwuessebildung zesummegestallt huet. Mat Objeten, déi si vun der Kierch geléint krut a ville Fotoen, déi iwwer Fotothéiken oder vu Clube gesammelt goufen, zum Beispill Fotoe vu Kanner, déi de Kleeschen am Sternberg begéinen oder där vu Kleeserchersduerstellungen an de Kierchenhaiser. Entstanen war des Expo wéi de Kleeseches Kult bis national Unerkennung krut. Wéi dunn de Kleesch hir Gebrauch vum Kleeschen zum Patrimoine culturel immatériel opgewäert ginn ass, ass dat méi konkret ginn an do si mer ënnerstëtzt gi vum Kulturministère. An d'lescht Joer war dunn déi éischte Kéier wou op der Journée du Patrimoine culturel immatériel, an der Abtei Neumünster de Kleeschen seng Plaz hat mat sengem Gebrauch an dorops, op déi Ufro hu mer eben eng Expo konzipéiert. Nieft der Ausstellung goufen awer och Aktivitéite ronderëm ugebueden, zum Beispill eng Konferenz zum Thema a Workshoppen. Hei zu Dikrech hu mer nämlech och, an deen hate mer jo virdrun net gesot, en Ieselchen, An hei zu Dikrech steet och op enger Plaz esou eng Figur mam Kleeschen a mat sengem Ieselchen. Wësst der villäit, wou se steet? Hei zu Dikrech. Meng hin emol viru, mir fanne se. Esou gouf och de Geschichtsmusée vun Dikrech gefrot, fir matzemaachen. Kuerz viru Kleesechersdag huet deemno d'Chantal Kerschen e Workshop fir Jonk an Al organiséiert, bei deem d'Pensionnairen aus dem Sacré-Coeur zu Dikrech fir d'éischt eng Visitt vun der Expo gemaach hunn. Duerno goung et an de Festsall vun der Schoul, wou eng Klass aus dem Cycle 3 zwee op déi eeler Generatioun getraff ass, fir sech zesummen iwwer de Kleeschen auszetauschen. Fréier ass dat wierklech gewiescht, dann huet de Kleeschen esou eng kleng Drëppche kritt, da konnt e besser duerch d'Nuecht goen. Mengt Der, den Houseke hätt da dann och eppes kritt? Meeschtens ass et de Kleeschen, dee verwinnt gëtt. Ech mengen, de Kleeschen huet och sécher mat dem Houseker gedeelt. Dat kléngt gutt. Dat kléngt natierlech optimal, datt e gedeelt huet. Deelt Dir dann och? Jo. Sécher? Jo. Déi ass gutt. Eng Kéier esou, eng Kéier esou. Kucken, wéi et fréier war beim Kleeschen an an engems al Erënnerungen opfrëschen, dat war de But vun dëser klenger Ronn, bei där jidderee siichtlech Spaass hat. Souguer d'Educateure konnten hei nees e bësse Kand sinn. Jo, beim Kleeschen natierlech, an der Klass. Hien ass jo net fréier bei eis doheem komm, mee an der Schoul. An jo, eben dee Moment, wou en an d'Klass komm ass mat de Séissegkeeten, duerch d'Klass d'Saache geheit huet. An voilà, jiddereen huet op en gehofft, säi Geschenk ze kréien. Also, et sinn schéin Erënnerungen. Ma ganz ganz léierräich an immens vill Froe gestallt a wéi gesot ech gesi wa mer kucken si si ganz an enger gudder Ambiance. Nieft de villen Erënnerungen u fréier goufen et och gutt Schneekereien a Kaddoen. D'Kanner haten der eelerer Generatioun selwer gemoolte Biller matbruecht, wat fir vill Succès gesuergt huet. T'ass schéi gewiescht, jo d'Kanner waren sou frou.

Ass dat flott hei mat de Kanner zesummen dat ze erliewen. Oh jo, jo an do och sëtzen. Awer och d'Kanner hätten hir Freed. Et sinn net onbedéngt Kaddoen, déi fir déi Jonk déi éischt Roll beim Kleesje spillen, och wann déi wichteg sinn. Et ass gutt u Kleeschtendag ze denken, well mir feiere mat eiser Famill, mir bréngen Zäit mat eiser Famill. Cool, et ass cool also. Mir verbréngen ëmmer mega vill Zäit zesummen an fir mech ass dat einfach schéin, wéi déi Kleng nach dorunner gleewen a frou sinn, wann de Kleeschen erakënnt a sou. Dat Schéinst awer ass natierlech nach ëmmer, de Kleeschen och selwer ze gesinn an natierlech säi Lidd ze sangen. De Kleeschen bleift also aktuell, dat huet d'Kleeserchersexpo zu Dikrech op alle Fall gewisen. Bravo! De Moie waren dann e puer Kanner och hei, déi iwwer d'Woch mat der Schoulklass komm sinn an de Moie mat der Maison Relais hei waren, déi frou waren erëm hei ze sinn an erëm nach eng Kéier dem Kleeschen säi Kostüm ze kucken, deen elo hei hannert mer steet. Jo, do mierkt een awer, datt den Interesse do ass, also datt dee Gebrauch net ganz verschwënnt oder wou ee mengt, esou Saache verschwannen, jo, wou awer.

Op Kleeserchesdag selwer hat d'Erwuessebildung d'Leit opgeruff, mat hire Kanner an d'Kierch ze komme fir ze bastelen, e Wonschziedel ze schreiwen, e Film iwwer de Kleeschen unzekucken an duerno all zesummen ze sangen. Wie wollt, konnt och un enger klenger Initiation à l'orgue deelhuelen, wou den Dikrecher Organist Maurice Clement d'Kanner an d'Mysterie vun der Uergel agefouert huet. Eng zimmlech spannend Geschicht fir dës Klass aus der Maison Relais, déi och op Besuch war. Dat do gesäit e bëssi aus ewéi d'Fianna, well et huet déi selwecht Tasten, wäiss a schwaarz. Ok, ma da spille mer elo mol eng Kéier. Warte mol ab, sidd der prett? Ma um Piano muss een dann näischt umaachen. Oh, dann ass et futti. Da gëtt et näischt haut. Ma et ass ëmmer schéi wann d'Kanner kommen a si hunn esou en, déi meescht hunn haut jo nach ni esou en Instrument gesinn an dann staunen se well se mengen et wär iergendwéi e Piano an den Toun kéim do aus den Tasten eraus an jo da kann een se e bëssi zéien well een am Ufank dann keen Toun weist an da probéieren se an et geet net an jo et ass, et ass flott well et eng, et ass eng riseg Spillplaz sou en Instrument. No enger klenger Explikatioun iwwer de Funktionnement vun der Uergel awer gëtt et nach vill méi spannend. Elo nämlech dierfen si och an de Bauch vun der Uergel klammen, fir dat mat de Päifen och richteg ze verstoen. Wann ech eng Tast drécken, da geschitt dat do. Kuckt mol hei. Do. Dat doten geet do. Do, do, do. Da geet et hei. An da zitt et do, wou d'Loft ass. Do ass alles zou. A wann ech do drun zéien. Da geet do e Stéck Holz op an da geet d'Loft an d'Päif, déi driwwer steet. An dann endlech kënnen si och an de Genoss vun deem kommen, wat dëst Instrument sou alles bidde kann. A mir hu ganz verschidde Kläng hei. Am Orchester hu mer jo Celloen oder Flütten oder Trompetten oder Fagotten, Klarinetten. Dat hu mer alles hei an der Uergel, awer dat gëtt alles duerch d'Päife gemaach. Zum Beispill den Cello, dee kléngt ganz schéi. Lauschtert mol. Oder hei hu mer eng Flütt. Wéi konnt se dat? Hu se geléiert? Oder mir hunn e Fagott. Kann ech Klarinett a Fagott spillen? Dës Schoulkanner vun Dikrech sinn einfach nëmme begeeschtert, wat ee mat sou enger Uergel alles ustelle kann. Och de Maurice Clement, fir dee mat sengem Instrument all Dag e bësse Kleesesches Dag ass, freet sech mat hinnen. Wat och ganz extra ass fir si, dat ass, datt ee hinne seet, datt eng Uergel nëmmen eemol gëtt. Dat kënnen déi meescht einfach guer net méi begräifen, och d'Adulten eigentlech net méi, datt et en Instrument, datt et eppes gëtt op dëser Welt, wat et nëmmen eemol gëtt, datt dat Instrument hei zu Dikrech steet a soss nirens, datt dat extra gebaut gouf an datt dat an dësem Fall hei mechanesch ass, datt näischt Digitales dran ass. Dat ass fir eis jo haut aussergewéinlech. Datt een och de ganze Wee kann, vun der Tast bis zum Toun, novollzéien. Am Abrëll dëst Joer hat d'Gemeng Dikrech ënner dem Numm Hashtag NeiDikrich e Participatiounsprozess lancéiert, bei deem d'Leit iwwert d'Zukunft vun Dikrech matschwätze konnten. Bierger, Geschäftsleit, Kommissiounen, déi Jonk an de Gemengerot konnten all hir Ideeën zum Ausdrock bréngen, wéi Dikrech soll fir d'Zukunft fit gemaach ginn. Enn November dunn konnten déi éischt Resultater an der Seeërei presentéiert ginn. D'Zil ass et, de Stadzentrum vun Dikrech dem Klima unzepassen, e Raum ze kreéieren, dee schéin, praktesch an accessibel ass, propper a sécher, eng héich Qualitéit u Servicer bitt. En attraktive Stadkär mat vill Liewensqualitéit. Den Auto wäert deemno just ee Mobilitéitsmoyen ënner ville sinn. De Participatiounsprozess vun Hashtag NeiDikrich sollt de Wee an déi richteg Richtung virginn. Mir wëllen en Treffpunkt schafen, wou Leit zesummekommen, och wou d'Geschäfter an de Geschäftsverband gestäerkt ginn, a gläichzäiteg en Zeeche setze fir Nohaltegkeet an och eng héich Liewensqualitéit. Eng Stad, déi net just verwalt gëtt, mee déi duerch d'Iddien an d'Initiativen och direkt vun de Bierger lieft, huet eng richteg. Perspektiv, eng Stad wou sech Traditioun an och Innovatioun Hand an Hand ginn a wou all Generatioun sech wuel fille soll. An enger Ëmfro wärend Spadséiergäng a Workshoppen, fir Bierger, Geschäftsleit, Kommissioune, Politiker, grad ewéi an enger oppener Ëmfro mat Jonken, hat jiddereen d'Méiglechkeet vun Abrëll bis Juni zu alle viséierte Beräicher Stellung ze huelen. D'Interessi dobäi war grouss, schonn eleng bei der Ëmfro hunn no bäi 700 Leit matgemaach. Och bei der Presentatioun vun de Resultater Enn November an der Seeërei hate sech der vill afonnt. Wéi hei ervirgoung, ware bei alle Participatiounsmoyenen am Ganzen 247 Iddien erakomm, déi duerno op 52 resuméiert an op hir Machbarkeet iwwerpréift goufen. Gréng ass ëmsetzbar, orange verlaangt meng a weider Analys a rout ass net ze maachen. En Deel vun den Ideeën soll an e Cahier des charges fir en Urbanisteconcours afléissen, een Deel vum Schäfferot iwwerholl ginn. Et muss een och bedenken, dass net ëmmer méiglech ass alles ëmzesetzen an do ass et dann un deenen Equippen, déi am Concours schaffen, de Choix ze maachen, dee bei hire Projet am beschte passt, mat der Prämiss, datt se natierlech esou vill wéi méiglech dovunner ëmsetzen. Et gi jo och Ideeën, déi vläicht kontradiktoresch sinn oder esou, wou ee wierklech muss e Choix treffen. Also dat ass net méiglech fir alles ëmzesetzen. Mir stellen awer fest, datt ëmmer ganz, ganz vill méiglech ass fir ëmzesetzen. E grousst Bild huet sech schonn elo rauskristalliséiert. D'Leit identifizéieren sech staark mam Zentrum, si fannen d'Architektur schéin an d'Stad propper. Duerfir awer gëtt et net genuch gréng Schiedplazen a Konscht, net genuch Toiletten am ëffentleche Raum. D'Beliichtung gëtt positiv bewäert, awer d'Sécherheetsgefill ass net iwwerall ginn. Den ëffentlechen Transport gëtt fir gutt befonnt, duerfir awer fënnt de Vëlo net genuch Unerkennung. An et gëtt net genuch gemaach fir Leit, déi net gutt gesinn an deenen hir Mobilitéit ageschränkt ass. Dës Madamm weess, vu wat geschwat gëtt an interesséiert sech ganz staark fir dat, wat soll ënnerholl ginn. Et si mir och oft Situatiounen opgefall, wou ech zwar als soi-disant einfache Rollstullfuerer, eens ginn, mee wann een dat Ganzt dann awer emol ufänkt am Bléck vun enger Persoun an engem elektresche Rollstull ze kucken, da falen engem op eemol Schwieregkeeten op, wou een denkt, Hm, okay, do misst vläicht awer eppes Klenges adaptéiert ginn. Dat heescht, elo wou Der dat den Owend hei presentéiert hutt, krut, dat misst Iech gefall hunn? Dach, also esou wann et esou ëmgesat gëtt, wéi et am Discours elo eriwwer komm ass, muss ech soen, sinn ech do awer positiv gestëmmt. D'Zefriddenheet bei de Bierger war allgemeng grouss, ausser den Zäitplang fir d'Mobilitéitskonzepter vun der Regierung, dee staark ugezweifelt gouf a vun deem nach vill ofhänkt. Fir den Zentrum vun Dikrech hu sech déi meescht am Sall mat de Resultater zefridde gewisen. Also ech kann mech a ganz ville Punkte rëmfannen. Bon, ech si elo keng, wat hei zu Dikrech wunnt, mä eng, wat all Dag hei schafft. An ech fannen den Zentrum vun Dikrech wierklech, Eigentlech immens schéin an en brauch wierklech eng uewerflächlech wierklech just eng kleng Botz an ënnerierdesch natierlech méi eng grouss an ech denken datt all déi Projeten déi virgesi sinn, ob dat elo Konscht ass, besser Accessibilitéit, wierklech ganz ganz wichteg an och ganz flott. Den Detail vun allen Ideeën soll dann elo an engem Concours ausgeschafft ginn. Gutt Noriicht, schonn zimmlech séier wëll de Schäfferot 5 éischt Mesuren ëmsetzen. Sou solle Sprangbure bäikommen, e Pop-up lancéiert, e Jardin éphémère geschafen an e City Manager en place gesat ginn. Enn November, Ufank Dezember gëtt iwwerall an der Welt op d'Thema Gewalt géint Fraen opmierksam gemaach. an och dofir sensibiliséiert, och hei zu Lëtzebuerg, wou de Conseil national des femmes du Luxembourg déi verschidden Aktiounen am Land koordinéiert an och eege Veranstaltungen organiséiert. De Lancement vun der Orange Week 2024 zum Beispill, deen déi Kéier hei zu Dikrech war. Fir de Lancement vun der Orange Week gouf den 20 November am Ciné Scala de Film Hors d'haleine gewisen, deen an engem Fraenhaus spillt a real Geschichte vu Fraen aus engem Lëtzebuerger Fraenhaus op der Leinwand verschafft huet. Dat war u komm, konnt den Event dach fir e volle Sall suergen. C'est votre mari qui a apporté vos affaires.

Bienvenue à la maison Emma. Merci. De Film weist op eng ganz sensibel Manéier, wéi Gewalt viru sech goe kann. An awer war et fir vill Leit haart, sech wärend annerhallwer Stonn unzekucken, wat Gewalt mat sech bréngt. Déi, déi komm waren, hu sech dono laang an intensiv zum Thema ënnerhalen. Genau dat an bon ech hunn elo scho fir d'drëtt gesinn an ech muss awer kräischen well. Deet engem immens wéi dat ze gesinn, well dat triggert een, wann een et selwer erlieft huet. An ech hoffe just, dass de Message eriwwer kënnt bei d'Leit, déi et net erliewen, mee dass se einfach gesinn, dass déi Scheinwelt zwëschen deene schéine véier Maueren, super schéint Haus, e flotten Job, e coolen Auto, dass dat einfach eng Scheinwelt ass an dass d'Leit mussen einfach oppassen a wa se eppes héieren, dass se sech wierklech solle mellen. D'Anna Pinto, selwer Affer a Grënnerin vu Voix des Survivantes, fuerdert zu méi Zivilcourage op a setzt sech dofir an, d'Gesetzgebung ze verbesseren. Psychesch Gewalt zum Beispill ass zu Lëtzebuerg mol net strofbar, mee och bei physescher oder sexueller Gewalt treffen d'Affer dacks op Onverständnis a Problemer. Och d'Esperanza Martin Gonzalez Quevedo, déi am Film matspillt a selwer Affer ginn ass,

Eng Saach wou ganz wichteg ass vun de Leit a vun der Justice wier emol, datt een den Affer gleeft, well dat ass och oft dat, datt een den Affer net gleeft an dat ass schrecklech. Dat ass esou eng Victimisation secondaire an jo dee Stempel dee mär alleguer dann um Kapp hunn. Nee. Gewalt zéit sech duerch déi ganz Gesellschaft a weist sech op déi verschiddenste Manéieren. Eleng bei Voix des Survivantes mellen sech all Woch eng 5 Persounen, déi Affer gi sinn. An och wann et vill Hëllef op deem Plang gëtt, sou feelt dach villes, besonnesch fir d'Fraen. Wien net erauspaakt, huet et dono dacks schwéier, iwwerhaapt eng Plaz an engem Foyer ze kréien. D'Waardelëschte si laang. Ech hunn eben och schonn gesot am Kino, datt et eben wichteg wär, datt et wierklech Déi Plazen am Foyer, datt et wierklech och Urgencen, Kummeren bleiwen, mä op Grond vun der Logementproblematik kréien mir am Foyer déi Kummeren net fräi. An jo, dann mir, mir bräuchten vill méi Fluktuatioun am Foyer, datt wierklech Fraen hunn eng. eng Léisung fonnt an eng bezuelbar Wunneng, sou datt si kënnen erausplënnern an dann kënnte mer am Fong geholl och vill méi Fraen ophuelen am Joer. E Problem, dee wahrscheinlech net sou einfach ze léisen ass. Eppes awer sollt een onbedéngt verbesseren, et gëtt wuel sensibiliséiert, awer nach laang net genuch, sou d'Anna Pinto. Jo, d'Sensibiliséierung, ech mengen, wann een elo ganz op d'Extreemt kuckt, Wéi vill Sue ginn ausginn fir Campagnen während den Elektiounen, also während de Wahlen? Do ginn jo Tonne Suen. Firwat maache mer dann net och heiansdo puer esou Saachen am Radio oder am Fernseh? Kéint een dat och maachen, mee anscheinend gëtt et kee richtege Budget dofir. Da géife vläicht och d'Fraen och sech méi trauen ze schwätzen. Dann huet zur Zäit nees en neie Pop-Up zu Dikrech seng Dieren opgemaach. E puer Geschäftsleit aus dem Stiedchen hu sech hei zesummegedoen, fir e Buttek mat Chrëschtdagsstëmmung op d'Been ze setzen. Dat ass hinnen och zimmlech gutt gelongen. Op Initiativ vum Conny Balkan aus dem Blommebuttek Margréitchen huet sech virun enger Zäit hiert Geschäft mam Kleederbuttek Chez Ell, mat der Librairie Zimmer an dem Café Nummer 12 zesummegedoen, fir e Chrëschtdags-Pop-Up opzemaachen. Op der Nummer 31 an der Grand-Rue hu si du vun November bis Enn Dezember dëst Joer déi richteg Plaz dofir fonnt. Also am Ufank war d'Idee einfach, dat hei an der grousser Zëmmer. Wou mer Butteker hunn, déi eidel stinn, wollte mer einfach eng schéi Fënster hunn hei an Dikrech, wou d'Leit eng Méiglechkeet hunn, eranzekommen an eppes Neies ze gesinn. Also mir hunn eis do zesummegedoen a wéi gesot, déi ass da sou Step by Step ass déi Idee entstanen an mir hu se nach no, awer och heiansdo e bësse sou ëmgeswitcht a voilà. Sou ass d'Idee entstan a mir hu mat der Gemeng geschwat an d'Gemeng ass och ganz begeeschtert gewiescht an si hunn eis och wierklech ënnerstëtzt. Jo voilà, elo ass dat heiten entstanen. Donieft goung et hinnen awer och drëm, Handwierker a Kënschtler mat dësem Buttik z'ënnerstëtzen an an engems d'Stad Dikrech virun de Feierdeeg mat engem méi ongewinnten Ugebuet méi interessant ze maachen. Obschonn et fir d'Geschäftsleit net einfach ass, nieft hirem eegene Buttik nach en zweet Geschäft um Lafen ze halen, schéngt sech d'Iddi bezuelt ze man. Op ass just vun Donneschdes bis Samschdes an d'Clienten si begeeschtert. Vun de Clienten hu mer bis elo ganz gudde positive Feedback, well se emol eppes Originelles fannen. Wéi et ass ee Pilotprojet, mir maachen natierlech och Feeler an mir léieren och draus, mee d'Leit si ganz begeeschtert dervun an si froen och, datt mer dat nach eng Kéier kéinte maachen. Dat kucke mer nach, jo. Jo, an da wéi gesot, mir hu elo all Weekend hu mer och Workshoppen oder mir hunn eng Virlesung elo nach an zwou Wochen, dräi Wochen an dat geet einfach drëm, datt einfach, ah jo, dickesch bëssen eppes gebuede gëtt. Dat bëssen Liewen dra kënnt an déi Krécht. Voilà. D'Käpp hannert dësem flotte Pop-Up denken dann och schonn driwwer no d'Experienz ze widderhuelen, vläicht schonn nees fir Ouschteren. Dëst Joer sinn et genee 75 Joer hier, datt d'Hotelschoul vun Dikrech gegrënnt gouf. Mat 7 Schüler gouf an der Zäit ugefaangen, haut sinn et der wäit iwwer 300. An eiser Rubrik Eng Minutt zréckgekuckt Kucke mir duerfir haut zréck op d'Entwécklung vun dëser ganz spezifescher Ausbildung. D'Nonzénhonnertnéngaféierzeg gouf op Wonsch vun de Lëtzebuerger Hotelieren eng professionell Ausbildung fir hiert Fach an d'Liewe geruff. De sechste Mäerz 1950 huet dunn zu Dikrech déi éischt Hotelschoul hir Dieren opgemaach Am Gebai vun der haiteger Grondschoul. De Succès war séier do. An der Nuecht vum 18 Mee 1969 gouf d'Gebai vun engem Feier zerstéiert, awer a Rekordzäit nees alles opgebaut an d'Schoul konnt weidergefouert ginn. An de siwwenzeger Joren war d'Gebai op der Kluuster trotzdeem ze kleng ginn, soudass 1979 d'Decisioun geholl gouf, fir eng nei Schoul an der Rue Mäerten ze bauen, Aus der Hotelschoul gouf dunn och de Lycée technique hotelier Alexis Heck, benannt nom Papp vum Tourismus. 1984 konnt dat neit Gebai an der Rue Joseph Merten ageweit ginn. 2018 ass aus dem LTHAH de HTL ginn, d'École d'Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg. Deemools gouf en neie Logo entwéckelt, deen eng Schülerin aus dem LCD entworf hat. D'Devise vun där neier Hotelschoul. Striving for Excellence. Dat selwecht Joer war och eng Sektioun Gestion de l'Hospitalité dobäi komm, grad ewéi e BTS Hospitality Management. Den Ament huet d'EHTL dann och eng 32 Klassen a bal 400 Schüler. Well domat d'Capacitéite vum Gebai un hir Grenze kommen a souwisou vill Schüler aus dem Minett sinn, soll vun der Rentrée 25, 26 un eng zweet Schoul am Süde vum Land opgoen. De sechste Mäerz 2025, um Datum vun der Ouverture vun der Schoul viru 75 Joer, huet d'EHTL och eng Science académique am KP zu Ettelbréck geplangt. Awer schonn 2024 stoung am Zeeche vum Anniversaire. Sou war Ufank Dezember eng grouss Klassefriess fir d'Ancienne aus der Schoul geplangt. Mat enger riseger Klassefriess Ufank Dezember an der Dikrecher Hotelschoul goufen d'Feierlechkeete ronderëm de 75. Gebuertsdag agelaut. Eng 400 fréier Schüler a pensionéiert Mataarbechter vun de Promotiounsjoren 1964 bis 2024 hunn deelgeholl un dësem historeschen Event, dee sécher wäert an d'Annale vun der Schoul agoen.

An dat ass flott, dass déi Klassefriess a sech esou gemat ginn ass. Et sinn zwar ëmmer och Eventer vun der Amicale des Anciens, déi organiséiert ginn, mee dat ass ëmmer trotzdem an engem gewëssene bësse méi klenge Cercle. Fir mech ass dat immens flott, hei ze sinn, well ech och ëmmer hei zu Dikrech gewunnt hunn. Dofir ass et e bësse wéi heem kommen. An jo, ech fillen mech hei immens wuel. Selbstverständlech kommen ech gär erëm. Ech gesinn hei. Nach Schüler, déi haut och erëm hei enseignéieren, déi ech erëm als Schüler hat an der, an der Metzlerei do ënnen. Also an ech fannen, et muss een do sinn, fir de Beruff ze ënnerstëtzen. Bonjour à tous, je m'appelle Lubna, elle c'est ma collègue Nora, on est de la classe deuxième TPTO, c'est la nouvelle section de tourisme et communication et il y a trois ans que ça a été introduite dans les, à l'école. Eh bien, je, je vous souhaite la bienvenue dans notre, dans notre école. Virun allem awer waren d'Schüler selwer an d'Organisatioun vun dësem Owend agebonnen an hunn duerch de Programm gefouert. Ier et zu der eigentlecher Friess koum, hu si dann och de fréiere Schüler a Mataarbechter mol fir d'éischt wärend enger Visite guidée d'Schoul presentéiert a gewisen, wéi dës mat de Joren evoluéiert huet. Net nëmmen sinn nei Sektiounen an e BTS am Management dobäi komm, och d'Gebai selwer huet munch Verännerung matgemaach. Déi fréier hu versicht sech ze orientéieren. Emotional, emotional Momenter wann ech elo gesinn d'Hotelschoul wéi se elo ass a wéi se, wéi se fréier war. Wann ech elo hei stinn, ech grad virun der fréierer Self an och aktuell Self Kichen, da kënnt mer just erënnerung, datt ech deemools, Bei eis um Blog d'Kéiscroquette gemeet hunn, hunn sech fir 12 Leit, herno huet jiddferen un se geschmaacht, du konns der fir de ganze Hotel Show maachen. Deeg ab hei ass alles bäigebaut ginn, well hei huet et jo opgehalen. Jo, jo, a lo hunn se hei d'Vogelkiche, wou fréier an sech d'Metzlerei war, wou d'wëllt Schwäin, jo, wou d'wëllt Schwäin komplett ganz erageliwwert goufen an dann, Hues de d'Haut erofgezunn an ass de ganze Bësch der entgéint gesprongen mat den Déieren, déi am Pelz waren. Jo, yes! Munches huet sech also gedoen an all deene Joren. Mam aktuellen Direkter krut d'Schoul en neie Marketing, gouf de Slogan Striving for Excellence agefouert an d'Schüler, déi ginn ewell bis op Dubai geschéckt, fir si op héijem Niveau ze forméieren. Eppes awer huet sech gehale mat der Zäit. An der Hotelschoul, do gouf vun Ufank un de Fändel vun der Hospitalitéit héich gehalen. Ech mengen d'Hotelschoul war nach ëmmer au top, well soss wiere keng 400 Leit hei. A mir sinn houfreg fir en Deel vun där Zäit ze markéieren. Ech weess net wee viru 70 Joer hei erakomm ass, mä wann ech awer gesinn, dat de Leit vun 80 Joer haut als fréier Schüler erakommen, da soen ech mer, dann huet dës Schoul a meng Virgänger hunn net alles falsch gemaach an ech si ganz houfreg, Fir kënnen e klengt Riedchen an deem Gesamte sinn, fir hei eng flott Aarbecht ze maachen. De Succès vun der EHTL hëlt ëmmer méi zou. Bei der Rentrée 25 26 soll duerfir en neit Kapitel opgeschloe ginn, mam Campus Sud, enger zweeter Hotelsschoul, déi sech fir d'éischt am Griddex zu Wickreng an duerno am Schlass zu Suessem néierloosse soll. De PMD and Friends Concert am November an der Seeërei suergt ëmmer nees fir vill Intressi. Dëse Frëndschaftsconcert zesumme mat enger anerer Philharmonie aus dem Land ass ëmmer e spannenden Austausch. Déi Kéier awer war alles nach e bësselchen méi extra wéi soss. Um Programm vum Concert, deen zesummen mat der Veianer Musek ausgedroe gouf, stoungen dëst Joer Stécker, déi och der lëtzebuergesch-amerikanescher Frëndschaft Rechnung gedroen hunn. Mir ware bei der Generalprouf. Laanscht kucken. Ënner dem Titel Melodies of Liberation huet d'Philharmonie 2024 e Concert ganz an der Erënnerung un den 80. Joresdag vun der Liberatioun vu Lëtzebuerg ofgehalen. Mat engem Programm, deen och eise Befreier geduecht huet. Esou huet een hei lëschteg Glenn Miller Stécker erëmfonnt, awer och méi besënnlech Musek. Musek, Stécker déi als Sujet eben de Krich hunn, Asaz vun de Zaldoten, d'Leed vun de Leit an esou, wat jo zum Krich gehéiert an och bei der Erënnerung an enger Erënnerung wéi. Wéi elo dëst Joer eben an eng Welt fält, wou leider erëm Krich ass, wärend mer deemools gehofft hunn, alleguer eis Virfahren all gehofft hu 46, 45, 46 ni méi Krich, leider gesäit et esou aus, wéi wann dat elo net méi de Fall wär. An dofir ass et wichteg, datt een dorun erënnert an datt een do e Geste och setzt an d'Musek ass frou, datt se mat deem Concert kann eben hire klenge Beitrag leeschten zu deenen 80 Joer Feier. Ufank vum Concert hu wéi ëmmer d'Junioren ënnert der Direktioun vum Bob Minett gemaach, déi dës Kéier mat enger ganzer Rei neie Museker ugetruede waren, gläich eng Handvoll Leit aus dem Jugendorchester ware kuerz virdrun bei déi Grouss gewiesselt. Jo, an da ginn der natierlech awer och, an déi feelen eis, mee ech soen hinnen ëmmer, dat ass dat, firwat ech do sinn, firwat mir do sinn, fir eben Nowuess am Fong an déi grouss Musek ze bréngen. Awer mir hate Chance, dass sech der direkt och e puer gemellt hunn, déi elo erëm nei an d'Juniore komm sinn. Dat heescht, dat ass am Fong nahtlos opgaangen, déi ganz Saach. Sou dass mer elo erëm Nowuess hunn an déi dann muer den Owend fir d'éischt de Concert mat eis spillen. Also ech si ganz zefridden. Ech maan et nach ëmmer immens gär. Ech maan et elo säit 2017, dass ech d'Junior hei zu Dikrech dirigéieren. An et ass ëmmer schéi, well ee wierklech do gesäit, wat ee geschafft huet, wat geschitt ass. An iergendwann enke gi se bei déi Grouss. Et ass wierklech eng Evolutioun do an dat ass eppes, wat immens Spaass mécht, jo. Dem Jugendorchester geet et also zur Zäit richteg gutt. D'Aarbecht mécht sech bezuelt. Och fir d'PMD selwer, déi dovu profitéiert. Awer och déi Dikrecher Philharmonie huet sech onofhängeg vun der Jugendaarbecht am leschte Joer gutt entwéckelt. Den Daniel Heuschen hat beim Concert 2023 d'Direktioun iwwerholl a weist sech haut, ee Joer dono,

Domat geet eis lescht Emissioun vum Joer awer op en Enn. Ech wënschen Iech duerfir schonn elo ganz schéi Feierdeeg an en gudde Rutsch an dat neit Joer. Eppes dierft der virdrun awer net verpassen, méi dozou elo am Agenda. Bis dann! Den 18 Dezember gëtt owes um Vérelobert am Ciné Scala eng Live-Opféierung vum Nussknacker aus dem Royal Ballet gewisen. Den 20 Dezember ass owes um hallwer 6 op der Liberatiounsplaz d'Inauguratioun vum Dikrecher Chrëschtmaart. Gläich uschléissend fënnt en Afterwork statt, wou d'Gemeng e Patt an e Maufel zum Baaschte gëtt. Den 28 Dezember organiséiert de Cercle vun de Bréisseler Studenten hiren traditionelle Bréisseler Bal zu Dikrech an der Seeërei. Dësen Event zéit Jor fir Jor eng 1200 Jonker aus dem ganze Land un a gehéiert zu de beléifste Studentebaler. Am Kulturhaus iwwerdeems leeft nach bis Enn des Jors d'Wanterausstellung vum Dikrecher Kulturveräin La Palette, wou Dir déi neiste Wierker vun de 57 Artisten aus dem Veräin entdecke kënnt. Am Januar da stellen déi Dikkrecher Schwësteren Martine a Monique Dahm am Kulturhaus aus.